masikati akanaka varanda vezimbabwe dzave nhau dzabreak muvet nhasi episode 23 iri kutaura nezvemasimba apresident ari mubumbiro remutemo redu renyika reconstitution svondo rakapfuura iri fidza nenta achirwara neflu four days ndisingaende kubasa zvangu ndakaswera ndichiverenga bumbiro remutemo redu ndakaverenga kairi kese chikonzero chekuti ndidzokorodze kuverenga ndechekuti ndakatoshamiswa nezvandakaverenga pakutanga ndikati pamwe semunhu asina kuzowanawo mab kana ma a pachirungu pamwe pane zvandatadza kunzwisisa ndikati regei ndiverenge zvakare kechi2 pakuverenga pechi 2 nekurwara kwandaa ndichiita mubhedha mangu ndakatoita zvekutodonha pamubhedha nezvandakaverenga ipapo apo bumbiro remutemo redu ngatisakanganwei kuti rakanyorwa nevanhu two nejunta neopposition vakawirirana vese nezvakanyorwa mukati imomo muzimbabwe tinoziva kuti tiri kutongwa nejunta tozviziva asi pandakapedza kuverenga bumbiro remutemo redu ndoo pandakaona kuti zimbabwe ine dambudziko guru bumbiro remutemo redu rinopa masimba anotevera kuna purezidenti wenyika chitombogarai pasi zvenyu nekuti chilisti chacho chakatowa pokutanga number one vanosarudza maministers ose two vanosarudza madeputy minister ose three vanosarudza vamwe vanhu five vasiri muparliament kuti vaite maminister kana vachida four vanosarudza maambassador nemaconsular diplomatic reps ose five vanosarudza attorney general 6 vanosarudza chief justice deputy chief justice najudge president of the high court nemamwe ose majudges munyika 7 vanosarudza vanhu 5 mukomiti rine vanhu 7 rinonzi civil service commission

rePolice Service Commission 13 vanosarudza Director General weIntelligence 14 vanosarudza commissioner general of the prisons 15 vanosarudza vanhu 6 mukomiti rine vanhu 7 reprisons and correctional services commission 16 ndivo vanobvumira kana kurambira vanhu vese vanosarudzwa kutungamirira kana kupiwa mapositions mu Zimbabwe Electoral Commission, muZimbabwe Human Rights Commission, muZimbabwe Gender Commission, muZimbabwe Media Commission, uyezve neNational Peace and Reconciliation Commission. 17 vanosarudza vanhu 8 mukomiti rine vanhu 9 rezimbabwe anti-corruption commission

pamwe pataona dzimwe dzandatatadza kuverenga zvangu zvakanaka pamwe zvitorimo asi pamusoro pekusarudza vanhu vese ava kava e, pane mamwe masimba anopiwa president rokutanga vanogona kushedzera state of emergency chero nguva yavanoda ichilasta for 14 days two vanobvumirwa kuendesa masoja edu kuvatuma kuhondo kwese kwese kwavanenge vachida 3 vanogona kushedzera maelection kana kuti referendum chero nguva yavanoda 4 vanogona kusarudza vanhu vese vokupiwa maaward kana kuti kupiwa maowners vaive vanonzi akafa anopiwa national hero status ndipresident vanosarudza izvozvo 5 ndivo chete vanobvumirwa kusaina matreaties namamwe maagreements anoitwa nedzimwe nyika mumabhizinesi nemamwe madhiri anenge achiitwa ikoko 6 ndivo chete vanobvumirwa kuregerera vanhu vanenge vatongerwa kuti vagare mujeri kana kuti kudzikisa makore avanenge vatongerwa saka vanogona kubvisa vanhu vezanu kana kuti vanhu vejunta vanenge vaponda vamwe vanhu mujeri saka tiri kuona kuti pane munhu umwe chete anonzi president ane masimba ese aya ko sei zvakadaro ngatisakanganwa kuti bumbiro remutemo rakagadzirwa rikabvumirwa nemain opposition party yedu saka sei opposition yakabvumira kupa president masimba akadai asi vanga vachitemba here kuti muna 2013 vachakunda mumaelections nokuti masimba ese aya avawirirana nawo vachazopiwa president wavo kana kuti vakangozvipusira zvavo zvekuti havana kuona zvatakaonawo isusu vana tsuro zvedu asi kana pane vamwe vakabhadharwa here kuti vangobvumirana bumbiro remutemo rakangodai so Zviri pachena ndechekuti bumbiro remutemo iri rinopa masimba akawanda kune munhu umwe chete. Munhu iyeye anotoita nenyika kunge zvaanoita nepamusha pake. Pamusoro peizvozvo, tave kuona kuti coalition yatiri kushedzera iyi, kubatana kwemapati, taakuona kuti sei zvisiri kuitika. Hapana pati riri kuda kusaita president wecoalition. nekuti vanoziva masimba anopiwa president zvakangofanana nekuti president wecoalition ka mukasarudza president wecoalition president iye anotosarudza 80 percent vashandi mugovernment ndo zvazvinotoreva nemasimba anenge apiwa president saka zvinonetsa kuti vanhu vabatane pacoalition especially panyaya yekusarudza upresident kana pane masimba akadai varanda tsvagai kuti muwane bumbiro remutemo renyu kuti muverenga mega zvandataura izvi kana muchikwanisa gadzirai mamwe macopies mupe vamwe vanhu vanenge vasina kuti vaverengewo taurai kumapati enyu vaive vari mumaparties taurai bvunzai vanhu venyu maleaders enyu kuti sei president ane masimba akawanda kudai sei makabvumira kupa munhu umwe chete masimba esa pati yenyu ngaitaure nezvazvo uyezve kana maakugadzira manifesto yenyu yekumaelections Manifesto iyoyo ngaisimbire kubvisa masimba iwayo kubva kuna president. Ngatiwiriranei masimba apresident mubumbiro remutemo redu reZimbabwe anyanyisa. Todawo zvigadziro. Speak, act, ask tisu macitizens acho. ndo panoperera nhau dzabret mubed dzanhasi kana mafarira zvandataura uyezve motsigira zvandataura please pane mamwe mavideos aripo payoutube nemamwe pafacebook ose zvawanonzi bret mubed ndatenda thanks